Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino, Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Il-mistieden tagħna illum, ma nafx jekk tafx inti, imma meta kien żgħir kien joqgħod fiċ-ċimiterju. Ħa nibdew mill-ewwel bit-tqil, il-magħmul jeżisti? Jeżisti, però ovvjament ittih saħħa kemm temmen fih inti. Jekk inti ma temminx fih, jekk inti tikkumbattih b'enerġija pożittiva hu ma jegħlbikx. Jekk inti tislakkja ftit, joħdok. Il-mamma ġiet u r-rigal li tatni jiena u ħafna llum jgħiduli kif li nagħmel daw. Meta jiena ħriġt l-ewwel ktieb, Paul John l-Ispiritwalista, kienu qaluli inti ilek tikteb żmien. Mhix vera. Jiena grazzi għal mamma tiegħi tatni d-don li nibda nikteb. Jiġifieri jiena bdejt nikteb mit-2016. Rajtha? F'dal-mument tħoss li hawn xi ħadd? Ejja, qiegħed hawnhekk, żgur, u mija magħha ġabet lil xi ħadd ieħor, jiġifieri għandu xi ħadd ieħor, għandu xi ħadd ieħor li jiġi minn li tiġi minnek ukoll. Nanna. U inti spjegajt li eżatt e ngħidu design fil-mija ta' dak li għad seħħ. Jekk per eżempju Varmejas, kif indunajt li ommi edha u hekk?

Kull min qed isegwina mietlu xi ħadd. Jew xi ħadd viċin ħafna jew xi ħadd kważi viċin ħafna. Eżattament. Imma min mitulu l-ġenituri, min mitulu n-nanniet, min mitulu. Ħabib. Min ħabib. Kulħadd ikollu x-xorti li huma jkunu l-anġlu kustodju tagħna. Le. Le. Mhix kulħadd, jiġifieri jiena jiġu ħafna għandi ma hemm xi ħadd miegħi sfortunatament Jista' ma jkun hemmx entenat, jiġifieri jew ħabib, jiġifieri għax il-biċċa hija jagħżlu jekk humiex, kif għedtlek, jekk huma jiddeċiedu li jmorru lejn id-dawl, mhux se jkunu magħna, għax ikunu telgħu lejn id-dawl. Issa, ħa nara hekk qed nifhem tajjeb, jiġifieri jien għandi ommi mejt, għandha mimlija bl-għomor, imma ejja ngħidu ommi hija mejta, u jien minn għalija li ommi hija l-anġlu tiegħi. Imma fil-verità mhix, jista' jkun hemm in-neighbour tiegħi. Hekk hu. Jista' jkun, imma mbagħad inti, eżempju, jekk inti trid tibbenifika jew tiċċekkja jekk mhix ngħidu aħna il-mami tiegħek li kienu ċertu affarijiet. L-omm, l-omm lejn uliedha m'għandha ċertu qawwa li tista' tirbaħ fuq ħadd ieħor. Mhux bilfors le. Okay. Fil-ħajja spiritwali differenzi differenti, ġifieri jispiċċa li għall-argumenti hija ommok jew jispiċċa li huwa missierek. Mhm. Ħanamlok jibqgħu rikonoxxuti imma fil-ħajja spiritwali l-bniedem jinbidel. Anke jista' jkun għalhekk qatlu għax hu qal li n-nanna, jista' jkun li aħna meta mmorru fil-ħajja spiritwali, ix-xjuħija ma tidhirx ma tiġix tinħass bħala xjuħija, imma tista' tidher bħala żgħożija u għalhekk jiena l-persuna l-oħra qed tidher hi żagħżugħa imma matura. Meta tgħid il-persuna l-oħra li hemm omm Alfred, Hija persuna li ħalliet din id-dinja. Naturalment. Mela. Però hija close. Ma nafx, hija viċin. Darba smajt li tista' tkun persuna li forsi għadha ħajja imma il-persuna li mietet tixtieqa li tinġonja. Ġifieri tkun waslet lejn l-aħħar ta' ħajjitha biex L-ispirtu xorta jkun għadu għawek. Għax inti inti aħna qegħdin mind, body and spirit. Ġifieri l-spirit ma jitlaqx qabel ma jixxat jal-moħħ. Jiġifieri, ejja ngħidu f'koma, qegħdin f'koma aħna. L-ispirit ħa jibqa' hemmhekk, ġo fik. Jiġifieri, l-ispirit joħroġ once li inti titlaq. Naħseb naf min il-persuna l-oħra. Veru? Ma tista' tgħidha jew? Qed ngħidlek il-verità forsi anke qabduni nidħol qed infittex ritratt li tellajt ftit tal-ġranet ilu inti fuq il-Facebook. Imma taf x'isimha? Ma naf, qed nipprova nidħol fuq t'Alfred imma l-connection ma tantx qed tħallini. Inti m'ilux tellgħajt ritratt t'ommok u ta' din il-persuna li kienet għadha kif ħalliet did-dinja u għedt li dil-persuna kienet ħabiba kbira t'ommok. Tafx l-isem tagħha? Tarhom l-affarijiet, qed tarhom il-connections kif jiġu, ġifieri din tidher li xi ħaġa friska, ġifieri. Minux ħallit mietet persuna l-bert li kienet ħabiba kbira tommok. U inti tellajt ritratta din flimkien. Eh, kella eh, n-nies tal-belt kollha ħbib tagħha, x'ommi qatt ma kellha dewwa. Qatt ma mlet dewwa. Ma din saħta naħseb friska. Issa kien siba ngħidilkom. Però eh, jekk jiġi xi ħadd u lilek jgħidlek Isma' John, nixtieq nikkomunika man-nanna. Hi possibbli ssib? L-ewwel, l-ewwel issir sessjoni mal-persuna biex naraw l-istat tagħha kif inhu. U inti x'ittra għadt? G? G jew J? Hemm oħra bl-ittra G, ħallietna Milus. Ġuża. Ġuża? Xiberras. Ġuża Xiberras? Il-mami ta' x'isimha?

Minn hawn se tmur bilfors għal xi mkien ieħor, jiġifieri issa jien naf jekk inti se jekk inti se tmur aħna ngħidulhom sferi differenti jiġifieri, bilfors inti aħna hawnhekk aħna ġejna f'din id-dinja bħala skola, ġejna bħala spirtu jekk ħa noħorġu minn din id-dinja, jekk mhux se noħorġu mil-livell ta' primarju, jekk mhux se noħorġu mil-livell ta' sekondarju, Mhux se noħorġu minn ta' universita' skont il-ħila li għandna. U mbagħad għalhekk hemm dik li jsejħulha reincarnation, għax jekk inti ma wettaqx dak li inti ġejt mitlub minnek fl-ewwel, ejja, ngħidu jew l-ewwel ħajja jew it-tieni ħajja jew it-tielet ħajja, ħa terġa' tiġi, ovvjament f'forma oħra, f'ġisem ieħor. Għalhekk hemm reincarnation, u x-xjenza tirrikonnexxi li reincarnation teżisti. Hemm ħafna fatti, ġifieri programmi oħra xi ħaġa nistgħu resquhom. Imma mill-esperjenza tiegħek x'inhi raġuni li pereżempju ġew tnejn? Jew ġew jkunu tlieta, jew Jiena lajn, lajn, ħadd m'għandu kontroll fuq dawn l-affarijiet ħadd. Ġifieri jiena jiena nġejt biex nagħmel programm għax kont nistenna Biċċa ta' xogħol aħseb. Ekku, vera, vera. Taf kif jien bħalissa frizzat jien. Imma ġew jgħinuna, ituna. Le, ġew ġas biex jgħidulek li aħna qegħdin miegħek. E, e, il-messaġġ huwa wieħed, jekk ma nafx, ġifieri, eh. forsi inti għaddej minn żmien diffiċli u ta' qalbek minn xi ħaġa. Qed jgħidulek għamel il-kuraġġ, għamel il-kuraġġ. Għax hekk din ma tiġix, hemm moħħol ġoħra lesta lik. Ġifieri, għajder se tkun, jew din jew din. Ġieli l-univers se jtik. Taqtax qalbek. Sewwa. Mela, ħandawru il nirringrazzjakom ħafna, nħobkom ħafna. It-tnejn li intom. Ehm, jekk qed naħseb minn il-persuna. Issa in-nies li qed jaraw dal-programm naturalment ehm, ikun hemm min jemmen, ikun hemm min ma jemminx, ikun hemm min jaħseb li qed nivvintaw, ikun hemm min se jaħseb li aħna ftemni għadi, Jaħsbu li jridu. Nis li jafu lili u l-Ġorġ. Jaħsbu li jridu. Meta xaħat, meta xaħat anki jaqlaq lajja jew jivvinta xaħġa fuq xaħat, il-kuraġġ tagħna jkun li minu madwarna jafna sew. Jina ismani, dana kulinkwa, jina jina ngħid ħaġa, aqwa minn Kristu ma hu ħadd. Kristu niżel fostna, kemm għamel ma' nies, mirakli, qajjem nies, xorta għaddewh biż-żmien, xorta jruh, u fejn wasal? Biss salbuh. Jiġifieri, min jien, jien, tikka ħdejn Kristu, jekk jiġi xi ħadd jipprova jgħajjart, daqshekk jinsulta. Imma għall-fatti, jiġifieri jekk jiena, jiena għandi l-kotba, għandi nies li, jiġifieri għandi ħafna li jafu minn xiex għaddew fil-ħajjiet tagħhom, jiġifieri, dan ħassib minn kollox hu. Ġifieri hawn min se jipprova iwaqqek għaċ-ċajt la Maltija, imma mbagħad irid iġib sustanzja ngħidu aħna. Mela, l-iktar xi ħaġa importanti li nixtieq ngħid in-nies huwa fid-dar tagħhom biex ma jidħolx il-magħmul u fid-dar tagħhom biex l-ispirtu l-iswed ma jidħolx fid-dar. X'irid ikollna fid-dar? Xemgħa tixgħal, kurċifiss? Mela, aħna nagħmlu hekk. Hemm xi ħaġa li. Jekk inti se tmur għand persuna li hija Kristjana mod, jekk inti se tmur għand persuna li mhix Kristjana mod ieħor. Mela ejja noħduha universali, persuna normali. Mhux se noqogħdu nsemmu x'inhu t-twemmin tagħha. Alright? Jekk inti, jekk inti żżomm l-enerġija pożittiva dejjem ngħidu aħna yellow candle hija dejjem protection. Alright? Jiġifieri dejjem hija protection. Tixgħel xemgħa ta' kulur isfar? Isfar. Tixgħelha dejjem il-Ħamis. Għax l-isfar huwa l-Ħamis kombinat għax inti ma tistax tixgħel kulur jekk mhix il-ġurnata tiegħu. Għax jekk tixgħel eżempju xemgħa orange hija l-ġurnata tat-Tlieta. Jekk tixgħel ġurnata jekk għandek vjola

Issa mbagħad jaqleb skont iż-żodjak u kollox sewwa. Għandek l-orange tista' tixgħelha t-Tlieta. Il-bajda ovvjament Jum il-Ħadd għax huwa aħna nemmnu li huwa Jum il-Mulej, allura hemmhekk tinxtegħel il-bajda. Jekk tkun xemgħa minn dawn normali li nsibu. Bħal xiex? Il-ħomor ngħidilhom jien, ix-xemgħat normali. Il-ħomor? Ix-xemgħat normali li nixtru. Li nixtru meta nagħmlu ċ-ċimiter. Taċ-ċimiter. Bojod. Bojod. Dik bajda titqies, għala volja għandha l-cover aħmar. Eżatt. Ġifieri jistgħu jixgħalu l-Ħadd xemgħa minn dawn normali. Aha, ma aħna ngħidulhom l-iktar, pillar candles hu. L-aħjar pillar candles. Li ġorru xi ħaġa fuqna bħal kurċifiss. Huwa importanti, huwa importanti. Ġifieri ejja ngħidu aħna, però dejjem inti mhux ġast qed tilbsu, sewwa, jiġifieri ejja ngħidu. Imma int qed temmel li qed iġġorru biex jipproteġik. Eżattament, u tikklenżjah. Issa jew tikklenżjah kif? Tikklenżjah kif? Mela jew tikklenżjah ngħidu aħna tmur il-knisja, forsi jkun hemm l-ilma mbierek, jista' anke forsi jtik xi ilma mbierek il-qassis u tikklenżjah, għax inti dejjem titnaddfu. Titfgħu ġo fih. Titfgħu ġo fih. Jew inkella tagħmel. Jiena għandi pereżempju ilma li tatuli ommi mill-urt. Tista' tikklenżjah bih. Sewwa, jew inkella tagħmel bawl tal-kristalla, tagħmlu bl-ilma Table Salt, iddawru anti-clockwise kontra l-alloġġ, tliet ta' Trid żejt taż-żebbuġa jew rose oil, tixħtu ġo fih, dejjem fil-jum tal-Ħamis għax dak huwa l-cleansing, u tħallih lejl hemmhekk, imbagħad terġa' toħorġu. Importanti li inti temmen li dak se jkun protezzjoni għalik. Meta tgħid cleansing, xi tfisser? Cleansing hija kelma oħra aħna fl-antik konna ngħidulu tbaħħir. Tbaħħi. Tbaħħi. Jiġifieri nista' nbaħħar, pereżempju kellna ħadd il-pan. Sewwa. Jekk ikollna r-rant nista' nbaħħar bih? Issa jekk inti pożittiv iva, jekk inti pożittiv, jekk inti negattiv le. Trid tkun pożittiv. Trid tkun pożittiv on the day jew pożittiv dejjem? Pożittiv dejjem, dan aqisek inti. Min ikun negattiv ħajtu kollha dejjem irid Imaqdar, ma jidħaq qatt, dejjem irid isib xi ħaġa ħażina. Daka ma jagħmilx kuntatt mal-pożittività tal-ispirti, u x'hekk? Mhux bilfors, jista' jkun hemm qed jagħmlulu kuntatt u mhux qed jagħraf, qed jixxattjaw. Jiena ġieli ltqajt ma' nies li għandhom il-grazzja li għandhom intenat pożittiv, imma huma negattivi. Imma bat forsi jkun hemm xi ħadd. Meta tkun negattiv, x'qed tagħmel lilek innifsek? Tiblokkja dik kollu li l-univers ikun jista' jtik. L-univers dejjem se jtik, dejjem se jtik, dejjem se jtik. U kif tkun pożittiv? L-ewwel nett temmen fik innifsek, tgħid li jiena irrid inkun aħjar milli jiena. Iktar ma temmen fik innifsek li tkun aħjar milli inti, jien eżempju dawl titkellimhom bil-fatti, jiġifieri nies li meta persuna temmen fiha nnifisha tgħid jiena rrid inkun aħjar. Jiena dil-ġimgħa kelli persuna li sfortunatament xhur ilu kienet tant negattiva imma bdiet tgħid mela aħ ħa nemmen fija nnifsi, ħa nipprova nemmen li jiena nista' ninbidel. Mbagħad irid isiru l-affarijiet u l-univers għalhekk qiegħed magħna. Interessanti, oh, ħafna. Qed norbu lejn tmiem. Imma kelli ħafna. Nieżel inti, eh? Kif? Nieżel. Kif l-enerġija tista' niżlet. Naħseb telqu. Ma titħaddel inti. U xi tkun ir-raġuni? Għax ovvjament, meta inti ġew tnejn, Aħna l-ispirti joħdu l-enerġija tagħna. Allura huma biex jikkomunikaw miegħi, issa jiena rrid inkun naf iżjed ħalli nara dik it-tieni persuna. Imma kif ħadd tikkomunika jekk huma jkunu telqu? Ma issa mbagħad imur nimmedita jiena għaliex ġiet dik il-persuna. Mbagħad nikkomunika ma' Alfred, jekk taraha Alfred inħedel, jekk tħares veru theddel ħafna. U anke l-kulur. Hemmhekk qed jurik il-persuna kemm l-enerġija kienet fih. Kemm riedu dawn iż-żewġ antenati ikellmuna. Jista' jkun li dal-mument kien, mela, ħalli. Però inti rajtu fil-bidu kif kien, u qed tarah kif inhu issa. Jiġifieri totalment. Meta ġew it-turu s-sar. U veru, ovvi. Issa jew qed nimmaġina, imma għandek dawn id-dawriet hawn. Inbidel totalment. Eżatt kif kien ikollha ommok, qatt ma rajthom fuqek. Inbidel totalment. Jista' jkun. Jiena faċli tgħid li hija ommi nitħawwad. Isma', jista' jkun li ġara dan li ġara sakemm inti kont qed tarma. U xejn ippjanat. Le le, sakemm inti kont qed tarma. Naħlef fuq ħajti li xejn ippjanat. Mela, sakemm inti kont qed tarma l-mejda bil-kotba tiegħek, jien u Alfred u żewġt ħbieb oħra konna qegħdin barra fil-waiting room, jiġifieri 'l bogħod minnek, u bdejna nitkellmu, u bdejna Bħal speċi jisna whistle l-Alfred, isma' inti l ommok ma tħossiex miegħek għax tifgaħha, ma tihiex ċans, għaliex Alfred huwa tip ta' persuna li issa qisu qed jinfetaħ. Imma għamel żmien li per eżempju mmorru xi mkien qegħdin nidhku u nidhku, nidhku bid-dmugħ u f'daqqa waħda jgħidlek, Ija ħasra ommi. Mhux hawn. Żhupp u jwaqqa' 'l kulħadd. U nerġgħu l-għada u l-pitada u konna qed nitkellmu fuq hekk qabel dħalna l-programm. Jista' jkun li, jien naf ommu riedet twassal hemm messaġġ u li ġabet lil xi ħadd magħha biex l-enerġija tkun aktar qawwija. Eżatt, użat li, użat lili sabiex jiena nwassallu dak il-messaġġ. Jista' jkun li forsi l-enerġija tagħha kienet se tkun qawwija għax hija a very high spirit. Allura qasmet l-enerġija ma' ħabiba tagħha jew. Meta jiġri hekk għax ommi kienet spiritwali ħafna? Le, mhux għax kienet spiritwali ħafna, imma l-enerġija tagħha tant hija safja, tant kemm hija pura, pura, jista' jkun kienet persuna twajba ħafna. Ħafna, ħafna. Għalhekk, hija għandha enerġija b'saħħitha. Però jista' jkun li kienet se tkun ħafna wisq għalik. Allura Ressqet persuna oħra magħha biex tisplittja dik l-enerġija imma fil-fatt ħaditek ħafna, jiġifieri hemm tidher imhedden. Interessanti ħafna, interessanti, interessanti. Darba oħra nduru għal Ġorġ. Iva, imma naraw dan xejn fuq Ġorġ. Imma ikollu e, e, pereżempju xi ħadd li ġejjin. Iva, iva jista' jkun e, kif għadna da ma niddeċidix. U dawn ikunu magħna kuljum. Mhux le, mhux. Għandha x'taqsam mal-anġlu kustodju jew le? Le, le, le m'għandhiex. M'għandhiex x'taqsam. Anġlu kustodju huwa anġlu kustodju, dak huwa mibgħut aħna ngħidulhom id-divin. Inti sejjaħlu l-Mulej. Jiena nsejjaħlu d-divin, jiġifieri dak kulħadd jista' jkollu anġlu kustodju, jiġifieri hu differenti. Imma spirit, spirit guide, jiġifieri entità tiegħek hija familja tiegħek. Ekku, ekku. Interessanti. Isma minn naħta direzzjoni batu li messa. Saqsi, saqsi, sinjali. Saqsi għaliex jużaw mara saġa, saġa. Sejġ. Sejġ. Is-sejġ huwa is-sejġ huwa wieħed mill-aqwa inċens li saftit żmien. Ma veru jaħdem. Iva, iva. Is-sejġ kien b'saħħtu ħafna. Però tul iż-żmien. Sage huwa huwa. Inċens. Inċens. Wara ma qallux inċens mal-ewwel mela. Hawn ħafna front. Però però sage. Issa sinna nafu li l-sandalwood huwa aktar b'saħħtu mis-sage. Is-sage qed nużawh sabiex aħna nkattru l-pożittività. Imma s-sandalwood ikattarlek il-pożittività u u jipproteġik kontra dik in-negattività. Fil-fatt, fil-fatt, fil-fatt l-inċens meta jkun hemm funeral U s-saċerdot jinżel u jbierek it-tebut u jinċensa t-tebut bl-inċens, għaliex il-body tal-bniedem, il-ġisem tagħna, huwa tempju tal-Ispirtu s-Santu. Allura jinċensah. Biex jipproteġih. Biex jipproteġih. Ġifieri dak qed jipproteġi, suppost, dik il-. il-persuna ħalli taqbad il-mixja lejn il-pożittiv, whatever she is, jiġifieri anke jekk kienet ħażina, imma qed titiha dik l-aħħar ċans biex hi tkun tista' titlaq lejn id-dawl. Mela, ma nafx saqsilek x'għarrfet għax hemm minni qatt ma ntlift daqshekk f'intervista, ġifieri mort mument li kont qiegħed jisni ġo dinja oħra. Fejn jidħol tbaħħir, għandna l-użanza speċjalment nanniet tagħna li kienu jbaħħru bil-werqa żebbuġa tas-sena ta' ħadd il-palmi ma ta' sena ta' qabel. Inti kont tazzi. Li tkun nix. Jaħarquha. Eh, jaħarquha. Bit-taġen. Eh, u kienu. Tajt il-missirna l-kemm il U kienu jagħmlu, ma nafx aħna l-kargur billi raħal forsi kienu iktar tradizzjonali. Kienu jpinġu raġel u mara. fuq karta ġot-tażen u mbagħad jitfgħu ż-żebbut u jaħarqu u jduru mad-dar, toħroġ lajn ħażina minn hawn, eċetera, eċetera. Issa. U mbagħad min kien jiġi jbaħħarlek għax mhux kulħadd kien ibaħħar, fis-sens mhux kulħadd kien jinqala li jgħid it-talba u jagħmel ir-ritwal. U jgħidlek isma' l-għajn ġejja minn mara għax inħarqet ara l-karta, r-raġel baqa' jeżistu x'inhuma. Mela, l-ewwel nett. Fantasiji biss. Dik kienet sistema ovvjament għal dak iż-żminijiet. Illum il-cleansing, ħa ngħidulu hekk, sar b'mod iktar ngħidu aħna universali. Ġifieri, sfortunatament iva, l-għajn teżisti, anke l-Knisja temmen fiha. Temmen bija. Ġifieri, s-seħta teżisti, l-għira, l-għira, l-għira teżisti, Isma', ir-rabja teżisti. meta Ġi aħna- dawk kollha rridu n- nipproteġu Meta- kontrihom. Meta aħna ikun hemm persuna, il-kamera fuq qiegħda u xek. U jien naf jgħidli kemm int sabiħ pereżempju, u jien kif idawwar wiċċu Namlu l-rum biex jifmu l-nis. Meta namlu l-rum, xin kunet namel, xin naraħ pastas. Li persona ta' Jiena najt, jiba namilx rum, jiena najt għajnejn il-Madonna isbaħ minn tijek. Jiena Eżatt. Għandek għandek il-mod. Dejjem mitinna xi ħaġa ħabiba tagħna. Għandek il-mod, eżempju tista' tgħid li jiena nkun protett mill-univers u dak li jixtiequ li li imur lura minn fejn ġi. Żgur, ma għax tiswa, ma tagħmel effett. Ma tagħmel effett ta' xejn. Qed noqgħod jekk persuna jekk persuna kollha tajtok. Għajnejn il-Madonna sbaħ minn tiegħek. Tajba, tajba. Dak huwa twemmin tiegħek. Però mbagħad jekk inti titiżżid universali, dak li jiena għandi fuq ikun protett u ma jiġi xejn. kontra tiegħi. Ġifieri hemm l-univers fuq. Jekk irod tissalib aħjar. Tajjeb ukoll. Paul. Lek inti Kristjan jew Kattoliku skont it-twemmin tiegħek. Dana it-twemmin inti tippretika. L-aħħar li tqajna eh, fuq il-wan, ehm, inti għatli li meta imbaħru jekk niftakar tajjeb, Ngħidu 'l Missierna 'l kemm-il darba? Tliet darbiet. Tliet darbiet. Imma inti trid tkun fil-grazzja t'Alla wkoll, fis-sens. Le, ħa nagħmlu hekk, trid temmen. Inti inutli tgħid Missierna u tkun qed tgħidha bħala pappagall. Jekk int, u għaliex tliet darbiet? Biex inti tara, għax int, aħna nemmnu li hemm tlieta, sewwa, fit-twemmin tagħna. Hemm Alla, l-Ispirtu s-Santu u Ġesù. Allura inti tittalaq triangle, dejjem tittalaq triangle. U tlieta. U tittemmen li dak li qed tgħid qed jiswik, eh? Paul, jagħmel sens pereżempju hawn min jgħidlek isma' fuq il-bib ta' barra jħares lejn il-bib ta' barra it-famera, għalli lajn taħbat mal-mera. Le, le, le, le. Il-mera. Kella tfal melħ fuq it-tarġa. Le, il-mera ħiwa, il-mera ħiwa, imma l-mera perikoluza, eh? Għax il-mera ħna fl-univers nejdu dik open gate. Dik open gate kemm jista' jkun il-mera ma tantx nużawha f'dawn l-affarijiet. Tajjeb, mela Polzon twieled fit-tlettax ta' Ġunju. Tajjeb, ġifieri bagħtulna r-risposti tagħkom fuq 981276796812676 il-ħin skada ġifieri ħa tagħmilha l-mistoqsija xorta, ma nsibx li għandek għalfejn tagħmilhi rush diġà rrispondi. Mhux qed jidħak. Qed nidħaq x'ħadd saqsieni li l-bniedem ma jistax iħares lejn mera fit-tlieta ta' filgħodu. Ġiri smajta di int. Iwa, għandu raġun, mela. Għax it-tlieta, it-tlieta, għalfej it-tlieta. It-tlieta u marbut ma' tmim tal-ħajja ta' Kristu. U dak il-nu, dak il-nu. Ma jġi xaħġek, ħares li mera fit-tlieta fil-ħodu. Mux tajjeb. Mux tajjeb. Mux tajjeb. Le, ta' ma naħseb. Ma naħseb. Hemm spjegazzjoni, hemm ħafna spjegazzjoni għalija. Isma' programm wieħed ma kienx biżejjed. Le żomm, jekk mur tħares lejn il-mera fit-tlieta ta' filgħodu. Imma mor tarek intix sabiħ. Jekk inti jinnaf stembaħtu qabduk il-bżonnijiet tiegħek fit-tlieta ta' filgħodu u tħadd fil-kamra tal-banju minn għal-marit dik ma tafx. Inti mor ta' posta tħares. Eżatt. Ma naħseb ġilla ħares. Dak iż-żmien li kont inkun paċi fil, mhux l-erba' konna nidħlu d-dar. Imma le, tmur it-toilet. Imma le, eh, ma naħsibx li. Però eh, eh, meta inti qed tiffoka, ġvejn ngħidu aħna qomt fit-tlieta. Hemm universalment hemm li inti tista' tqum fit-tlieta neqsin kwart għax jgħidu fl-univers jiftaħ it-tlieta u inti tqanqal xewqa jew tqanqal xi ħaġa. U mhix tajjeb dik li. L-anġli jeżistu. Skull jeżistu. Imma ikollna anġli magħna? Eżatt, għandek il-guardian angel. Kull xi ħadd għandu guardian angel. Imma mbagħad aħna nemmnu li hemm klassifikazzjoni ta' guardian angel. Hemm ta' livelli. Naħseb tiegħi għajjin ħafna. Mhux għajjin. Tiegħek biex jerfa' mhux din il-problema. Forsi ma tifmux, ma tifmux. Għax aħna dik li għandna kif għattil Alfred, aħna frekwenza. Mela tiegħi diffiċli ħafna, jista' jkun. Il-frekwenza tiegħek tiftaħ. Eh, inkella ma tissemgħux il-wan. Mela ħa tagħmililu l-mistoqsija wasalna biex nagħlqu. Il-mistoqsija ħa nagħmililu dejjem. Eh, ma rridu nagħlqu ta'. Eh, ma għandi waħda importanti, għandi waħda importanti. Kif jgħid li Ivan nagħlaq? Għax da meta jinteressahom bat jitlob 10 minuti oħra. Eh, nerġgħu nistidnuh hu. Għax id-direzzjoni qed tgħidli interessanti ħafna eh, dal-programm. U jekk tindunaw, eh, Paul John jirrispondi minn art laqli u jirrispondi mill-esperjenza u jiena nitkellem miegħu għaliex John huwa spiritwali. U dik importanti. U min irid. Issa. Għandna lista ta' mistoqsijiet u qatt waħda minnhom ma saqsejni. Meta inti. Meta. Meta. Meta inti li ħafna nisbaljaw tidaj. Tidaj balla, bl-isem ta' Marija, iżżejjen id-dawa anzi mhux Marija, imma nsemmi jekk jista' jkun kif kien wiċċha u kollox. Ħażin ħafna, ħażin ħafna. X'ifisser meta tidgħi? Mela, inti meta inti Kristjan, Musulman, meta inti qed tgħawweġ lingwaġġ kontra xi twemmin partikolari, qed toħloq airtwave li hija perikoluża ħafna, ara, jiġifieri qed toħloq negatività kbira għax inti ma tistax, ma tistax tuża l-isem tal-, tal-Ħallieq, għarajt, f'dak is-sens. U hemmhekk se jkollok konsegwenzi, jiġifieri mhux għax Alla ħa jpattilek, mhux għax Alla ma jpattix, għarajt, imma l-, Qed iddawwar kontrik. Imma l-konsegwenza li qed toħloq inti, dik se tħallas għaliha, illum. Għada jew pitgħada. Għaliex inti għandek issemmi dawn l-affarijiet? Meta aħna għandna. Għax hawn min iqum jidgħi. Iqum jidgħi, iqum jidgħi. U jorqod jidgħi. Mela, l-aħħar mistoqsija għax il-ħin skada. Il-ħadd ma napprezzawx għax taf meta japprezza l-bniedem. Mhux hekk, mhux hekk ikun dan nawta. Le, le, taf meta japprezza l-bniedem. Għax ikun jaf li da. Għax ikun jaf. Imma dak imbagħad miskin. Ejja fred. Imma ġifieri din iridu inti tgħid x'in qomt jiena, x'in qomt tgħid jiena għandi missjoni. Ħajja ngħidu divin. Id-divin għalhekk jħallik hawn biex inti tqum jekk jħallik hawn sal-għada biex inti twettaq missjoni. Issa jekk joħdok mela l-missjoni tiegħek kompluta. Il-mistoqsija fred, l-aħħar waħda. Għandi mistoqsija. Aħna qegħdin f'post partikolari biex nagħmillek domanda. Apparti l-għażiża tiegħi u l-ħabiba tagħha illi ġew ftit tal-ħin ilu. F'dan il-post ħassejt li forsi Xtaq jiġi xi ħadd ieħor jew ġie xi ħadd ieħor. Ija, fil-fatt jien għalhekk qatt kal minn barra, ġifieri f'dik il-kamra ta' mbarra kien hemm xi enerġija oħra ġifieri li buq ftit il-ħin. Raġel jew mara? Raġel. Maskili kien hemm minn barra. Ġifieri rrid però ovvjament jiena sorpriża x'inha ġejt għall-programm. Oh my God. Nixtieq ngħidlek għalfejn qed saqsejtu hekk. Nista' jew le? Ejja. F'dan il-post imma ħer ma ngħiduhiex. Kien kien Ġara xi ħaġa bil-fors. Ġara xi ħaġa. Iva, iva, tinħass l-enerġija li hawnhekk qed twettaq xi ħaġa. Jista' jkun ħassu ħażin xi oh, ħaġa. Le, le, eh, ġifieri. All right, ejja għax issa jgħid. Le, le, oh, saqsewili oh. mid-direzzjoni. Ma jafx li saqsewili u wieġeb eżatt għax dik il-kamra fejn kont int. Ukoll. Grazzi ħafna li kont magħna. Le mhux ukoll. Ħallini fred. Għax tajjeb għal dal-programm. Le, le, għal distazzjoni jekk ma tantx intajjeb. Ħanerġgħu nistidnu kien ġifier illum ħadd 99 points. Namaste. Imma il-ġon jien mhux biss nemmnu, jiġifieri esperjenzajt li qalli. Ġieli meta jgħidli affarijiet ngħid aħjar ma qalilix jew ġieli grazzi li qalieli. Però jiena nemmen u mindu ntqajt miegħek qed inkun iktar pożittiv. Huwa importanti li nilbsu kuluri pożittivi. Eżattament. Iktar ma tilbes inti fil għax George ma nafx x'inhu ż-żodjaku tiegħu, imma inti għaż-żodjaku tiegħek interessanti ħafna li tilbes il-kuluri ċari. Għax iktar ma tilbes kuluri ċari inti iktar se tiżbed. Miżbajda ħjar pereżempju. Bajda, ċelesta, safra. Jiena Virgo. Virgo, eh. Ok, intu wkoll. Eh, ara, dan eh, Alfred irid jevita kemm jista' jkun l-blu u l-iswed. U inti l-aħdar u l-iswed. Le, l-aħdar m'għandek ċans li ħatar għanni bih. Tismaħħa ġirgu. Ġo, ħana mellek l domanda. Laqas jidħol id-dar, kullu l-aħdar, ħabommi. Jekk. Eh, Ħlef il-pjanti. Mxek. Ġvira taraħ il-kulur minn buttaħ. Jekk jekk inti tidħol f'dar jew xi ħadd li jagħmel l-istess li għandu l-istess power bħal m'għandek inti. Power għandu għalla mhux power. Don. Don. Don li tak il-mulej. Eżattament. Jekk tidħol f'dar ma tkunx taf tinduna li pereżempju f'did dar ikun miċċaħat. Ejja, ma nagħmel l-ewwel. mill-ewwel. Fil-fatt meta kont fil-kamra l-oħra, l-enerġiji bdew jitfixklu, ġifieri nħossni komdu, ma nħossnix komdu, xi ħaġa qaltli titlaq il-barra, qisha ridet tkeċċini dak il-ħin issja. U jiena qatt għalfej ħa nitlaq il-barra, fil-fatt kont daqsxejn shaky jekk ma niqpax, għax bdejt inħossni ħa nitlaq il-barra, għax kienet enerġija mhux komda. U mbagħad kif dħalt hawnhekk erġajt ħadd ġo enerġija oħra, kien hawn kuntrast illum waqt dan il-programm, jiġifieri hemm barra kien hemm enerġiji mod, u hawn ġew kien hawn enerġiji mod ieħor. Mela, nistgħu nkomplu nitkellmu miegħek. Meta kien hawn ommi kien hawn enerġija tad-dawl. Żgur, bil-forz. Inbdilt inti totalment. Anke int inbdilt. Ta' mara qaddisa, ta' mara ta' mara. U anke li kien hemm magħha. Eżattament. Għax naħseb naf. Dik dik dik sorpriżi. Jiena qed infittex dak ir-ritratt u ma nistax insibu. Paul, grazzi ħafna li kont magħna, ħa niltaqgħu miegħek żgur, anke waqt il-biskutti. Id-domanda, m'hemmx għalfejn nistaqsik, għax jiena nagħmel l-istess domanda lil kulħadd, hemm ħajja oħra wara l-mewt? Ir-risposta taħodha waħdek. Daqshekk. Ħadd tal-lum. Daqshekk. Grazzi. Komplu batunna fuq il-WhatsApp tagħna 9812 7676. Issa ngħid. 127676 u meta jitla' fuq il-paġna tagħna ta' Kalamita ixxerjaw kemm tifilħu ħalli l-buskuttin ikompli jsir popolari. U jiġri ħafna u waslu l-messaġġ. Permezz ta' din dal-programm li qatt ma stennejna llum jienu inti u naħil filkom fuq ħajti illi xej ma kien ippjanat. Illum, all right, impressjonajtni John. Iżda dejjem John mill-ewwel qalli id-dom mhux tiegħi imma tajuli il-Mulej. Mela ħana jtuħa. Impressjonaw ruħkom qabel nala. Ħana jtuħa qabel tala inti jekk li kontettajt ma kienx jagħmel sens jew inkella biex jifmun anka il-telespettaturu minn qed jarana li qed forsi ehm, fintajtu, eccetera, eccetera, li semmejt dik il-kamra partikolari Issa mbagħad nispjegaw l wara. Irbaħt il-punti kollha, ġifieri mamma mija. Mela, l-impressjoni tagħna fil-ħajja għandha tkun direzzjoni waħda. Ġesu Kristu li hu qawwi immens, b'saħħtu ħafna, l-ikbar isem li jaw fuq kull isem.

Aladino Carpet Center, La Molisana, Benna, Logica Office Furniture, Del Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant.